Әгъузу билләһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһи рахманир рахим. Мөхтәрәм мусламаннар. Шушы кыска гына дәрестә инде якынлашып килүче Рамазан айы турында, бигрәк тә уразаның үзенчәлекләре турында, кайбер төшенчәләр турында, кайбер сүзләр турында сүз алып барылар. Менә шуның беренчесе ул ураза сүзе Ураза инде ул гарәпчә савым дип атала. Савым. Савым ураза, ягъни аның лексик мәгънәсе була һәм аның шәригать мәгънәсе дә була. Менә лексик мәгънәсе савым дигән сүзнең лексик мәгънәсе ул берәр нәрсәдән ерагаю, читләшү, берәр нәрсәгә каршы тору дигәнне белдерә. Берәр нәрсәдән ерагаю, каршы тору. Менә мәсәлән Аллаһ Тәгалә Мәрьям турында болай дип әйткән. Мәрьям сүрәсе 26 аят. Бисмиллаһи рахманир рахим. Ауз биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһи рахманир рахим. Инни назарту лир-рахмани сауман. Шын барлыкта мин Алла ризалыгы өчен һич кем белән дә сөйләшмәскә нәзер әйттем. Шуның өчен дә бу көндә һичкем белән сөйләшмим, ди аңлатыла. Ягъни, э, савым дигән сүз менә бу аяттә берәр нәрсәдән ерагаю, берәр нәрсәгә каршы тору, ягъни э, Алла ризалыгы өчен дип сөйләшмәскә нәзер әйттем. Менә бу лексик мәгънәсе. Икенчесе, уразаның шәригать мәгънәсе дә була. Ягъни шәригатьтә савым дигән сүз ул ураза тотучы кешеләрнең үзләренең таң атканнан алып кояш батканча кадәр ашау эчүдән һәм җенси якынлыктан тыюларын белдерә. кояш таң атканнан алып кояш батканча кадәр инде ашау эчүдән тыелу һәм ә, икенче фәҗир дигән сүз бар икенче фәҗир ул ягъни таң атканнан алып таң ата икән икенче фәҗир җитә ә, ягъни ул имсак вакыты гарәп телендә имсак ул үз үзеңне тыю дигән мәгънәне белдерә үз үзеңне тыю дигән мәгънәне белдерә. Имсак вакытында ястү намазының вакыты инде чыга, иртәнге намазның вакыты керә. Иртәнге намазның вакыты керә. Менә шушы вакытта сәхәр ашалып бетеп, ураза инде башлана. Моннан соң ураза тотучы кеше үзен ашаудан да, эчүдән дә, җенси якынлыклардан да тыя. Кояш баткан вакыт ул ифтар вакыты була. Кояш баткан вакыт ифтар вакыты була. Бу вакыттан алып ураза тоткан кешеләр өчен тыелган нәрсәләр инде рөхсәт ителә. Һәм ахшам намазы вакыты да кергән була. Менә кояш батты. Эм, ураза тоткан кешеләр алар ашау эчүдән үз үзләрен Тыйдылар, кояш батты. Менә бу тыелган ашау эч ашау эчүне инде рөхсәт аша ашарга һәм эчәргә рөхсәт ителә. Җенси якынлыклар тыелган иде, кояш батканнан соң э, менә болар рөхсәт ителә. Менә имсакның капма каршысы, капма каршы сүзе инде ул ифтар. Имсакның капма каршысы ул ифтар. Бер дә ураза тотмау да ифтар дип атала. Бер дә ураза тотмау ифтар. Һәм уразадагы э, кешеләрнең кыяш баткач авыз ачулары да шулай ук ифтар була. Менә. Ураза тотканда уразаны бозарлык берәр нәрсә эшләү дә ул ифтар була, ифтар санала. Менә ураза тотасың, берәр инде ураза тота торган уразаны э, бозарлык берәр нәрсә эшлисең икән, син ифтар кылдың, ягъни ифтар Ифтар сүзенә шушы сүз как раз шуңа керә. Ифтар кылган кеше дә уразаны бозган нәрсәләрнең һәр кайсысы да инде муфтир дип атала. Рамазан аен шәхри сыям, шәхри сыям дип әйтәләр. Э, ураза бәйрәмен тыелган вакыт тәмамланган күрә гыйдүл фитр Гыйд ул ягъни бәйрәм. Э, ураза э, төгәлләнү бәйрәме дип атыйлар. Гыйдул фитр. Менә шундый берничә сүзләрнең аңлатмасын сезгә бирергә тырыштык. Савым дигән сүзнең имсак э, имсак вакыты, ифтар вакыты, һәм гыйдул фитр